Ирон адӕм рагон замантӕй фӕстӕмӕ сты Хуыцауӕй ӕрвыст рухстауӕг ӕмӕ рухсхӕссӕг адӕм. Нӕ фыдӕлтӕ сӕ уды рӕбынты хастой алӕмӕты ӕрвон зонындзинӕдтӕ ӕмӕ сӕ хъахъхъӕдтой сӕ царды мидӕг хуымӕтӕг уагӕвӕрдты хуызы нӕ, фӕлӕ куыд ӕнӕхъӕн дун-дунейы зындгонд кадджын ӕгъдӕуттӕ, абон дзыллӕтӕ законы Вселеннӕ кӕй хонынц, уыдон. Иры фыдӕлтӕ кӕддӕриддӕр уыдысты Хуыцаумӕ кувӕг адӕм. Сӕ зӕрдӕ никуы хицӕн кодта, лӕг йӕ алы хъуыддаджы, къахдзӕфы ӕмӕ суанг хъуыдыйы тыххӕй дӕр кӕй хъуамӕ дӕтта дзуапп Хуыцауы раз, уый. Уый хынцгӕйӕ, ирон аллон адӕм алы дугты дӕр цардысты Хуыцауӕй ӕфсӕрмы кӕнгӕйӕ, табу йын кӕнгӕйӕ ӕмӕ уыдысты ӕмбисонды уӕздан, хиуылхӕст, намысджын ӕмӕ ӕгъдауджын. Нӕ фыдӕлты хидарын ӕгъдӕуттӕ ирон уаг сӕхимӕ бирӕ ахуыргӕндты ӕркӕсын кодтой. Всеволод Миллер ӕнудӕсӕмӕн усы фыста: Ирон адӕмӕн, дам, мӕгуыр, талынг ӕсты, се фсарм ӕмӕ уаг Ныгуылӕн Европӕйы сыгъзӕринӕй фӕлыстгонд галуантӕй бирӕ уӕлдӕр ӕмӕ тыхджындӕр ӕвӕрд сты, зӕгъгӕ. Уымӕ гӕсгӕ абон ӕппӕты ахсджиагдӕр уый у, ӕмӕ ма ныр дӕр Ирыстоны рагон фӕрнӕйдзаг зӕххыл нӕ уӕздан фыдӕлты уӕларвон хъуыдытӕ сӕфт кӕй не сты. Нырма бирӕ сыгъдӕг ирон зӕрдӕты рагзаманты хуызӕн кӕй цӕры Хуыцау, ӕмӕ кӕй не сты рох ӕмбисонды арфмидисджын ирон ӕгъдӕуттӕ. Уӕлдай ӕхсызгондӕр та вӕййы уыцы арфӕгонд адӕмы хсӕн уынын фӕсивӕды, Уыдонӕй иу у нӕ абоны равдысты архайӕг Беликкаты Таймураз дӕр. Таймураз ӕрыгон уӕвгӕйӕ Ольгинскӕйы хъӕуы цӕрджыты фӕндмӕ гӕсгӕ ӕвзӕрст ӕрцыд сӕ кадджын дзуар Цыргъобауы кувӕг лӕгӕй. Кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, ахӕм стыр ӕууӕнк бирӕйыл дзурӕг у. Цалдӕр азы размӕ Цыргъобауы бӕрӕгбоныл равдыст цӕттӕ кӕнгӕйӕ Мах баййӕфтам Таймуразы уыцы бӕрнон бынаты. Уый хистӕр дзуары лӕгтимӕ ӕрбацӕуӕг адӕмӕн сӕ кувинӕгтӕ куывта. Йе стыр Хуыцау уӕдӕ нӕ царды цӕрынмӕ радтай мӕ нӕ цардӕй бафсад! Йе стыр Хуыцау уӕдӕ дӕм нӕ фыдӕлтӕ куывтой мах дӕр дын дӕ ном арӕнмӕ нӕ кувинӕгтӕ барстӕн айс! Кӕстур Хуцауӕд ӕнӕ кӕстӕр цадмӕ радта ӕма цард хорздзийнӕдтӕй хаджи курдуй арфӕ дӕр сын ракӕн. Еудӕ уастӕрти Стур Хуцауӕ минӕвардӕмӕ Стур Хуцауӕ хорздзийнӕдтӕ курӕг куд уа, ахӕм арфӕ ракӕн. Ӕ бунат уастӕрджи дзбунӕттӕй раздзусти хистӕрӕй кӕстӕрмӕ уз бунӕттӕ фӕрнджин кувддон бунӕттӕ куд уой арфӕ сын ракӕн. Дӕ уастӕрджи уӕдӕ де рбадӕн бунӕттӕ кувӕндӕттӕ сти кадтин кӕн зирон адӕммӕ зилдӕ хорзӕхтау. Йӕ рухс цыргъо бавзардӕн уӕм дын сӕрдӕбынмӕ куывдты чи цӕуы, уыдонӕн ӕргом арфӕтӕ ракӕн. Йе ргом зӕдтӕ ӕргом дуаг дӕ мӕнӕ дӕ быныс хорз тыллӕг бакӕн, уыдон ын фӕджӕджы сты Хуыцаумӕ зӕдтӕ, хорздзинӕдтӕ куыд хъӕуы цы арфӕ нын ракӕн. Йӕ рухс цыргъо бавзар нӕ бӕлццӕттӕ ӕрвылбон дӕ вынты дӕлӕмолӕмӕ цӕудз ме взӕргасӕй гас бинонтыл сын бӕлойы цы амонд дӕр цӕуӕд. Уӕдӕ Хетӕджы Уастырджи дӕ бон дӕр бахӕццӕ кӕнс Хетӕггӕнджын сахат цы хъуыспӕ кодта йӕ ӕфтауд Ирыстоны дӕр. Йӕ Мӕздӕджы Мады Майрӕмрӕнуы ӕрвон мадтӕ ӕмӕ кӕддӕриддӕр мады фыды хӕрзтӕ куыд ракӕнай, рахизырдӕм дзуарфтыд цомус арфӕ ныр ракӕн. Бауаси лӕу дӕ фыдбылыз сафӕг дӕ амонд дӕттӕг дӕ нӕ фыдбылыз сӕфт куыд уа, амонд тыхджын ахӕм арфӕ дӕр нӕ уӕд. Алардытӕ уӕдӕ нӕ кӕстӕрты дзуар дӕ нӕ кӕстӕртӕ де уазӕй дӕ чъылдым дӕм де ргом лӕм ма раздӕ дӕ чъылдым бӕ дын кусдзыстӕм, афтӕмӕй ныл дӕ хорзӕх тау. Дӕриддӕр хохӕй быдырмӕ зӕдтӕ кувӕндӕтти уӕ дон хорзӕхӕй хайджын суӕнс арф фӕцӕуӕд. Мӕнӕ арс фӕсивӕд хистӕрӕй кӕстӕрмӕ джир бамбырд кӕйдӕр хӕдзар рынчыни, кӕйдӕр хӕдзар бӕццони. Ма афтӕ зӕгъа, мӕнӕ рухс цыргъо базуармӕ батабу кодтон мӕ рынчындӕрӕй къахстон мӕ бӕццондӕр Сӕргӕсӕй гӕс бинонтӕн сӕмбӕлди ахӕм арфӕ дӕр сын ракӕн. Афтӕмӕй се ппӕты хорзӕх уӕд, бирӕазты дӕр ма нӕ Ӕргом дзуармӕ ӕртыгай гӕрзынтӕм куывдтӕ чындзӕхсӕвтӕ фӕцӕуӕд, ахӕм арфӕ уӕд. Не ргуыд рӕсугъдмӕ хъӕддзаг стут, афтӕ рӕсугъдмӕ хъӕддзагӕй, аллаз дӕр йӕ бынмӕ сӕ дас фӕцӕуӕд, уыцы арфӕ дӕр уын ракӕнӕд. Час аход ай цӕрӕнбон дӕр фидауд.
Иу ахӕм тӕмӕссаг таурӕгъ баст у Ольгинскӕйы хъӕуы кадджын дзуар Сыргъобауы равзӕрдимӕ. Уый уыдис мин астсӕдӕ ӕртын ӕвдӕм азы. Иу бон зӕгъы, хъӕуы цӕрджытӕ Кънаттаты Саудженыхъойы бинонтӕ куыстой быдыры. Уӕд иу афон бӕстӕ ныррухс ис ӕмӕ абон цы ргъобауы дзуар кӕм ис, уыцы раны февзӕрдысты тынг рӕсугъд, бӕрзонд нӕлгоймаг ӕмӕ сылгоймаг. Сӕ разы та лӕууыдис сыгъзӕрин авдӕн. Се ппӕтӕй дӕр цыди цыдӕр диссаджы рухс. Фӕдзырдта нӕлгоймаг бинонты хистӕр Сӕудженыхъомӕ ӕмӕ йӕм куы рбахӕстӕг, уӕд ын загъта, Абон мах ын райгуырд лӕппу, Йӕ ном Цыргъобау. Уый уыдзӕн сымахӕн уӕ хъӕуы зӕд, кувут ӕм ӕмӕ уын ӕххуыс кӕндзӕн. Ацы бынат уӕ скӕнын хъӕуы обау, алы аз ын бӕрӕг кӕндзыстут йӕ бон ӕмӕ йыл уӕхи фӕдзӕхсдзыстут. Сауджей Ныхъуылы, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, хъӕубӕстӕн хабар фехъусын кодта, ӕмӕ адӕм уӕрдӕттӕй фӕластой зӕхх нысангонд бынатмӕ, ӕмӕ афтӕмӕй быдыры астӕу равзӕрд стыр обау. Уӕларвон минӕвӕртты фӕдзӕхстмӕ гӕсгӕ дзы скодтой дзуар ӕмӕ уырдӕм абон дӕр зӕрдиагӕй цӕуынц адӕм. Куыд базыдтам, афтӕмӕй Таймураз абон дӕр зӕрдиагӕй лӕггад кӕны Сыргъобауы кадджын дзуарын. Уымӕй уӕлдай адӕмӕй бацагурынц суанг ӕндӕр хъӕутӕй дӕр сӕ кувыны ӕгъдау сын рӕсугъдӕй сӕххӕст кӕнынмӕ.
Цыдимӕ цыппӕрдӕс азы ӕртӕ кӕрдзыны кувӕг куы сдӕн, уӕд мӕ мӕ фыды мад рухсагуат уый уже куы бамбӕрстой, афтӕ скувын тедтам дӕсны кӕй дӕн, уый, уӕд нӕ фыды дӕр нал уагъта нӕ хӕдзарты кӕрдзын скувын. Уӕд мын цыдӕр ӕмӕссӕдз азы мӕрчъеккаты Барис уыдис дзуары бӕрнон ӕмӕ ма кодта уыд Барис кувынмӕ. хъӕу Дзуары бынмӕ мӕйон скуывтон ӕппӕт фыццаг хъӕу кувинӕгтӕ. Ӕмӕ абон зонгӕ дӕр дӕ фӕкӕн, ахӕм адӕм мӕм ӕрбацӕуы Ирыстон алы хъӕутӕй. Ӕмӕ чындзӕхсӕвы цӕмӕй сӕвын зӕгъдау, ахӕццӕ кӕнон рӕсугъдӕй кӕронмӕ. Уынгӕ дӕр сӕ никуы фӕкӕн, афтӕмӕй мӕ зиан дӕр бацагурынц. Мӕй уый цӕуын хорз у, лӕггад хорз у. Мӕ мӕхӕдӕг мӕхицӕн ахӕм хӕс сӕвӕрдтон мӕ размӕ, цалынмӕ мӕ бон уа, цалынмӕ мӕ къӕхтыл цӕуын хъомӕн, уӕдмӕ Стыр Хуыцау дзуӕрттӕмӕ кувӕг-курӕг адӕмӕн лӕггад кӕнон уый тыххӕй. Кувинаг дӕ къухмӕ куы райсай, уӕд дӕ хъуыдытӕ хъуамӕ Хуыцаумӕ дзуӕрттимӕ уой. Мӕй афтӕ мӕхи фенкъарынмӕ мын, цыма мӕнӕ мӕ уӕнгтӕ дӕр фӕрогдӕр вӕййынц кувгӕйӕ, уӕлдайдӕр нӕ дзуар бынмӕ куы бацӕуон, уӕд мын цымӕ улӕфын дӕр фенцондӕр вӕййы, уый банкъардтон ӕз мӕхи удыл. дӕ цӕст куы нӕ уарза адӕмӕн дӕр, дӕ сыхбӕсты дӕр, дӕ хъӕубӕстӕ Ирыстонӕн, уӕд ӕртӕ кӕрдзын уӕлхъусдард куыд хъуамӕ ӕрлӕууай? Мӕ куыд скувай Хуыцаумӕ дзуӕрттӕм? Стӕй кувгӕ-кувын куы балӕууай, утыппӕт адӕмы бӕрны куы бацуай, мӕ кувӕггагмӕ, кувинаг дӕ къухмӕ куы райсай, уӕд хъуамӕ де взӕр хъуыдытӕ дӕр, хъуамӕ цы дзуармӕ кувыс, мӕ дзуарӕй курыс, кӕмӕн курыс, уыдон хъуамӕ дӕ цӕстытыл уайой кувгӕ-кувын.
Сыргъ хъӕуы кувыны ӕгъдау фӕлтӕрӕй-фӕлтӕрмӕ цы кувӕг лӕгтӕ хӕст кодтой, уыдон адӕмӕн фидарӕй ӕмбарын кодтой, Хуыцау ӕмӕ дзуармӕ карз нозтӕй кувӕн кӕй не мбӕлы, ӕмӕ йӕ обаумӕ хӕссын дӕр нӕ уагътой.
Мӕнӕ ӕрбады мӕ скувмӕ, хъбахӕрмӕ баназын хъуыддаг нӕу, фӕлӕ Куы скувай, мӕ райсом бон, дзыхӕй кӕй загътай, уый цӕстӕй куы нӕ уынӕм, уӕд нӕ бадт дӕр ницы мӕ нӕ куывд дӕр ницы. Ой тыххӕй нӕ фыдӕлтӕ куырдтой, мӕнӕ ныр хъыгагӕн карз нозтыл сӕхи куыд марынц, ӕмӕ ӕз фылдӕр баназон дыууӕрӕхъ, ӕртӕрӕхъ нуазӕн зӕгӕ. Нӕ фыдӕлтӕ куывтой къуымӕлмӕ бӕгӕныйӕ, Ӕмӕ сӕ бадты дӕр кад уыди, се стад дӕр фарн уыди, алы хъуыддаг дӕр йой дзы уыди хӕрзырдӕм. Ӕз мӕхӕдӕг ацы хъуыддаджы куы лӕууыдтӕн, нӕ дзуарӕн лӕггад кӕндзынӕн, уӕд мӕнӕ ӕнӕзӕгъинаг кӕй хонӕм, уыдон мӕ хӕдзар даргӕ дӕр нӕ кӕнын, йӕ дзидза дӕр, хӕргӕ дӕр нӕ кӕнын. Фӕлӕ бирӕ ахӕмтӕ ис, ӕмӕ абон дзы саходдзӕнис, мӕ райсом къуыримӕ дӕр нал кӕсынц. Хуыцауы хсӕв мӕ бинонтӕ, ӕз афтӕ зӕгъын, пысылмон адӕм стӕм, фӕлӕ мӕ бинонтӕ Хуыцауы хсӕвмӕ хуыцаубон мах уымӕй дӕр нӕ хъӕстӕ кӕнынц. Ӕмӕ дзуары бынмӕ стыр Хуыцаумӕ дзуӕрттӕм куы кувай, мӕ куы курай хорздзинад, мӕ кӕд Хуыцаумӕ хорздзинадмӕ ӕнхъӕлмӕ кӕсынц, Бак уӕд хъуамӕ дӕхи уыддӕр гыццылӕр сыгъдӕг кӕнай кувыны размӕ ӕмӕ афтӕмӕй бацуай Дзуарбонмӕ. Йӕ Дзуармӕ ма куы фӕхъӕуы рӕстӕг, йӕр мӕнӕ зӕгъӕм иу цалдӕр боны ма йӕм хъӕуы, уӕд хӕринагӕй дӕр мӕхи бахъахъхъӕнынмӕ уызӕ зӕгъӕм йӕр майрӕмбон изӕрӕй, уӕд уызӕ

Ацы уӕлӕдарӕс тыххӕй афтӕ нал зӕгъын. Бирӕ нӕ фыдӕлтӕй махмӕ абон абонуаг чи рбахӕццӕ ӕй, нӕ фыдӕлты ӕгъдӕуттӕй, зонгӕ сӕ кӕнӕм, фӕлӕ сӕ кӕнгӕ нал кӕнӕм. Дзургӕ сӕ кӕнӕм, фӕлӕ сӕ хӕст нӕ кӕнӕм. Йӕ ацы уӕлӕдарӕс тыххӕй ӕрӕмбынын лӕг сылгоймаг дӕ. Канд сылгоймаг, нӕлгоймӕгтӕм дӕр хауы. Нӕлгоймаг дӕр, кӕм нымбӕлы, уырдӕм гом сӕрмӕ гом цонгӕй цӕуын. уый хорз нӕу. Мӕнӕн мӕхицӕн бирӕ хистӕртӕ бауайдзӕф кӕнынц. Хъуырыхъхъӕ дӕй цӕмӕ цӕуыс, ӕрыгон куы дӕ, уӕд дысыфты дӕй цӕмӕ цӕуыс, уыдон, уыдон хистӕр ныхӕстӕ кӕстӕрӕн не сты. Уыдонӕй кӕстӕрӕн ницы бамбарын кӕндзынӕ. Ма ма ууыл тох кӕнӕм, цӕмӕй гыццыл нӕ уӕлӕдарӕстдӕр куыд ӕмбӕлы хӕфтӕуа, уый тыххӕй. Абон давӕг, абон марӕг, абон фӕдзӕх, абон Адӕмӕн знаггаг чи кӕны, уый абон уыцы знаггаг бакӕндзӕнис, стӕй райсом дзуары бын ныллӕудзӕнис ме тӕригъӕдтӕ сыгъдӕг кӕнын, йӕ зӕрд ис. Фӕлӕ тӕригъӕд Хуыцау дӕр нӕ бары, дзуӕрттӕ дӕр ӕй нӕ барынц. Дӕр ма зӕгъдзынӕн уый, бӕрӕгбон уа, дзуары бон уа, абон, хъыгагӕн, ахӕм дуг скодта, ӕмӕ дӕлӕ рацыди, ӕмӕ ӕртӕ кӕрдзы нал хӕдта,

мӕ ма ркӕсӕм гыццыл. Абоны бонмӕ уыцы бойнӕтӕ куы нӕ уыдысты саударӕг лӕг. Йӕ дыууӕ кӕрдзынимӕ хӕлар кӕнынмӕ бойнӕмӕ бацыди, куыд раст у, уый. Дзуӕрттӕм дӕр афтӕ. Кары сылгоймаг ӕрбацӕуы. Ме базары сылгоймаг дзур, хорз ус мӕнӕ, дам, ртӕ кӕрдзын бӕрӕгбон куы райсом. Цӕмӕ, дам, мӕ хъӕумӕ дӕ цыхт, ӕз, дам, уыцы ртӕ кӕрдзыны балхӕндзынӕн. Мӕ кӕд Нартӕ кӕрдзыныл хӕнӕггаг сты, кӕд нӕ кувинаг нӕ физонӕгыл хӕнгӕ кӕнӕм, уӕд Хуыцаумӕ дӕр цӕсгомӕй кувӕм. Мӕ абон Хуыцаумӕ цы цӕсгомӕ зӕрдӕйы кувӕм, уый абон нӕ цӕстытыл бакодта. Ироны адӕммӕ бирӕ хорздзинӕдтӕ и. Бирӕтӕ дзы нырма ӕргомдӕр нӕма райсты, нӕ фыдӕлты хорздзинӕдтӕ фӕдонӕй. Хорздзинад си ӕппӕты фыццагдӕр махмӕ сӕйрагдӕр мӕ бӕрзонддӕр ӕвӕрд у фсарм. Ӕмӕ Иосиф сарв чи у, уый ӕз куыд кӕсын, вӕййын ӕндӕр адӕмыхатт хсӕн дӕр, вӕййын дӕлӕ ма ӕлыварс не срӕгтӕм дӕр, уӕддӕр дзы нӕхи ирон адӕм сӕ уӕздандзинад, сӕ уӕздандзы хӕдзӕрт, сӕ цӕстуарзон цӕстынгас, уымӕн дзы ирон адӕмӕн дзы ӕмбал нӕй. Мӕ цӕмӕй бынтондӕр афтӕ ма фӕцудӕм, ба сӕмӕ уос хорздзийнӕдтӕ нӕ къухӕй ма хауай, уой туххӕй гыццыл нӕ фыдӕлты гъдауыл хӕцын хъӕуы.
Мах ӕнӕмӕнг хъӕуы фидарӕй хӕцын нӕ фыдӕлты кувыны ӕгъдауыл. Уый у хӕстӕг ирон зӕрдӕйӕн ӕмӕ миддунейӕн. Уыимӕ баст у нӕ зондахаст ӕмӕ цӕстӕнгас, нӕ уаг ӕмӕ ӕфсарм. Фыдӕлтӕй нын баззадысты нӕ хизӕттӕ ӕмӕ дауджытӕ, ӕмӕ нын Хуыцау йӕхимӕ цы фӕндаг сарӕзта, уый нын нӕй ивӕн. Фӕлӕ йӕ хъӕуы фыдӕлтӕй куыд баззад, афтӕмӕй хъахъхъӕнын.
Бирӕ кӕстӕр йӕ сӕрмӕ бафӕрсын нӕ хӕссы. Мӕнӕн сӕуӕндӕсмӕ ссӕдз азы абон дӕр уырдыг дӕр лӕууын, фӕрсгӕ дӕр кӕнын, ӕндӕр хъӕумӕ дӕр бадзурын, хистӕртӕ бадзурын, мӕ ислӕн хъӕумӕ, уым дӕр ис тынг хорз хистӕртӕ, Битарты Барис, зудцад чермермӕ сӕм бадзурын телефонӕй дӕр афӕрсынцӕ, ой куыд хуыздӕр уыдзӕн, ой куыд растдӕр уыдзӕн. Фӕлӕ нӕм ис хорз кӕстӕртӕ нӕм ис. Ис нӕм ис ахӕм кӕстӕртӕ мӕхи сыхбӕсты дӕр, кӕй фӕнды ӕгъдау, кӕй фӕнды фынджы гъдӕуттӕ, кӕй фӕнды ӕхсӕнады цӕмӕй лӕггад кӕна, ёсхордзинӕдтӕ, бирӕ ахӕм кӕстӕртӕ. Фӕрсгӕ дӕр мӕ бакӕнынц, дзургӕ дӕр мӕм ӕрбакӕнынц, мӕн уырдӕм куы бацӕуӕм, ӕдде Куыд зӕгъон, хуыздӕр дзы куыд рауайдзӕн, адӕмы зӕрдӕмӕ куыд фӕцӕудзӕн, ӕз мӕхӕдӕг дӕр рыгон дӕн, фӕлӕ ӕскуызӕн ӕз абон дӕр фӕрсын, сылгоймагӕй, нӕлгоймагӕй, хистӕрӕй фӕфӕрсинаггаг чи уыдон, ӕз мӕнмӕ уой фсӕрмиагӕй ницы бафӕрсын. Стӕй зӕронд лӕг дӕр нӕ дӕн, фӕлӕ мӕм уайсады ӕртӕккӕ дӕр чындзытӕ, мӕ бирӕтӕ мӕ мӕ хъуырмӕ скодтой, ссурын сӕ кӕсы, уыдон цы митӕ сты, уыдон цы митӕ сты, уый Куы бацӕуын мӕ чындзы, уыцы чындзытӕ куы фӕбадынц, бадты уӕд сыстдзысты, лӕггад мын кӕнынц. Се сӕрӕнбон бирӕ уыд ӕртӕггай кӕстӕртӕн уыцы рӕсугъд хъуыды кӕмӕ и, мӕ уыцы хорздзинад.
Нӕ царды ӕппӕт къабӕзтӕн дӕр фӕстӕмӕ ирон бындур куы нӕ сывӕрӕм, Нӕ ирондзинадмӕ куы нӕ раздӕхӕм, уӕд иннӕ адӕмты хсӕн ӕбӕрӕгӕй фесӕфдзыстӕм. Уымӕн ӕмӕ рӕстӕг ныртӕккӕ ахӕм у, ӕмӕ мах хъуамӕ арф ныхъхъуыды кӕнӕм ӕмӕ бамбарӕм. Ӕрмӕст нӕ фыдӕлты фарны бындурыл нӕ кӕй хъӕуы ӕрлӕууын абон. Уымӕн ӕмӕ уымӕй аразгӕ у нӕ ирон удварн, нӕ ирон миддуне, нӕ ирон ӕгъдау, уаг ӕмӕ ӕфсарм. Фыдӕлты фӕткӕй цы адӕм фӕиртӕса, уымӕн та ӕнӕфӕцудгӕ нӕ вӕййы.
Мах хорздзинӕдтӕ ӕмӕ мах ӕгъдау иу адӕмимӕ дӕр не схӕццӕ уыдзысты. Ис нӕм тынг рӕсугъд хорздзинӕдтӕ, ис нӕм

Дуртӕм кувут, чи дзуры мӕнӕ къудзитӕм кувут, ирон адӕм. Фыды-фыртмӕ дӕр куывтой дуне скӕнӕг Хуыцаумӕ, ме дӕлбар дзырдтӕм. Мӕ цӕмӕй абон мах бынтон ӕнӕномыг адӕймаг фесӕфӕм, уый тыххӕй нӕ фӕстӕмӕ раздӕхын хъӕуы, ба кӕрӕдзийыл цъыфкалӕн ныхӕстӕй нӕ, фӕлӕ Стыр Хуыцаумӕ та дзуӕрттӕм зӕрдӕйӕ цӕстуарзонӕй куыд кувӕм, уый дӕр мӕ зӕгъын фӕнды нӕ ирон адӕмӕн. Ис Ирыстон бирӕ хорз кӕстӕртӕ. Абон, хъыгагӕн, нӕ хистӕртӕй хуыздӕр чи арӕхсы, ахӕм кӕстӕртӕ. Раныхасмӕ дӕр, ӕгъдау раттынмӕ дӕр, хъуыддаджы балӕууынмӕ дӕр хорз кӕстӕртӕ, сылгоймагӕй нӕлгоймаг, тынг хорз кӕстӕртӕ Ирыстоны. Ууыл мӕ зӕрдӕ дарын, фыдӕлты фарн мӕ ӕгъдау, кӕй раздӕхдзӕнис мӕ кӕй нӕ фесӕфдзӕн, ууыл.
Ӕвӕдза, ирондзинады ӕнусон фарн кӕй дадзинты ӕнхъӕвзы, уый йӕ табуйаг фыдыуӕзӕгӕн аргъ кӕнын дӕр фӕзоны. Йӕ адӕмы сомбоныл дӕр зӕрдӕбынӕй фӕтыхсы ӕмӕ йын исты хорздзинад скӕныныл дӕр фӕархайы. Бӕргӕ, уыцы ӕнкъарӕнтӕ алы ирон зӕрдӕйы дӕр куы райхъал уаиккой. Хуыцау зӕгъӕд, цӕмӕй нӕм Бельккаты Таймуразы хуызӕн фӕсивӕд фылдӕрӕй-фылдӕр кӕна, цӕмӕй та ногӕй ирон лӕджы ном